Super Taten. Y bisen gas am byth. Gan Siw Hendre a Paul Linnet. Roedd y bisen gas yn eistedd ar ei gorsedd rewllyd. Hi oedd yn teyrnasu dros bopeth oedd i'w weld. Yn anffodus, dim ond y tu mewn i hen rewgell ddiflas oedd i'w weld, ac roedd y bisen wedi cael llond bol Roedd hi'n nos yn yr archfarchnad, ac oedd y llysiau bach da i gyd yn cwtsio yn barod i gysgu. Ond oedd y bisen fach hon ddim yn gysglyd o gwbl. Hymff! Llefodd y ciwcymbyrau. O na! meddai'r melonau. Mae hi wedi dianc! Mae'r bisen gas yn ôl! Wrth gwrs fy mod i'n ôl! sgrechiodd y bisen. Nawr beth am dorri'ch gwallt chi? Pwy allai achub y pinafalau hyn druan? Swper taten, dyna pwy. Rhewa! gwaeddodd. Dere di gyda fi! A chyn i'r bisen gas ddefnyddio'r sisiwrn, gollyngodd Swper taten hi nôl yn y rhewgell lle dyle hi fod. Roedd y bisen yn wyllt gacwn. Rhewa, ie! Fe gaiff Swper taten rewi! Fe gaiff pawb rewi! Ac mewn amrantiad, roedd hi wedi dianc o'r rhewgell ac yn gwneud rhygioni. Roedd cynllun gan y bisen gas. Y cynllun mwyaf cyfrwys erioed. gyda'r llysiau esgus yn un llaw, a chwistrell rewllyd yn y llall, gwaeddodd yn ei llais llysiau gorau. Help! Swper Taten! Achub ni rhag y bisen gas! Swper taten i'r o! Dyna ti! gwaeddodd y bisen wrth chwistrellu iâ dros swper taten. Arhosa di, lle rwy ti swper loli, chwarddodd y bisen gas. Beth rwy ti'n ei ddweud drwy'r amser? Mae'r rheswm da dros rewi rhai llysiau. Mwahahaha! Ac ar hynny, hedfanodd ar wib dros y llysiau oedd yn cysgu, er mwyn paratoi at ail ran ei chynllun cas. Cynllun rhewyn gorn. Rhwygodd pob piben o'r rhewgelloedd, a wwsh! aeth chwa'r rewllyd dros yr archfarchnad. Erbyn y bore, fi fydd bia'r archfarchnad. Dim ond fi! Pan ddihunodd y llysiau, roedden nhw methu credu llygaid. Roedd rhew ac eira dros bob man. Mwahahaha, chwarddodd y bisen cas. Ydych chi'n hoffi'r archfarchnad nawr y llysiau dwl? Rydyn ni wrth ein boddau! gwaeddodd y llysiau llon. Na, na, na! Dydych chi ddim fod i gael hwyl! Yn y cyfamser, roedd ein harwr yn dal i fod yn sownd mewn iâ. Ond diolch byth, Roedd cynllun gan y Chillies poeth. Dewch bawb, cwtsh mawr! Ww, dylai hynny doddi'r ia, meddai un pin afal wrth y llall. A gwir oedd y gair. Cyn hir, roedd ein harwr yn rhydd ac yn mynd i siopa. Bydd angen un o'r rhain, Un o'r rhain, ac un o'r rhain yn bendant. Ho, ho, ho! Aros lle rwyt ti, bisen! galwodd Swper Taten. Paid â dianc da ti! Mae angen gwybod pwy sydd wedi bod yn dda a phwy sydd wedi bod yn ddrwg. Fel taswn ni ddim yn gwybod yn barod. Daeth pawb i gwtsio ar y sled. Am goeden hyfryd! meddai Swper Taten. Dim ond un peth sydd yn eisiau. Nadolig llawen, Bisen, meddai Swper Taten. Dw i'n gwybod nad wyt ti'n angel, ond mae'n rhaid i bawb ddechrau'n rhywle.